Eh, tinotenda kuva nemupaine nonguva eh, sezvamuri kungoonawo tine maproblems akaita semaeffects of covid atibata isusu eh, mudzimba umu munoona vamwe vakurovana vamwe vari kunetsana vamwe vari kurambana vari kufaila madivosi even though ma courts eh, asati akunyatsotanga kuprocessa those imimi how eh, do you plan on helping those vanhu vakadaro mudzimba nhau yaunotaura takaigarira takai pasi navakomana handiti tikati haibodesvi iyi nyaya ichatikanganisa tikavona kuti regai tivhure handiti ndosaka vamwe vakuinda kumabasa vamwe vachisara vamwe vachiinda handiti Eh, ayi kunana macha enyu ukatoziva handiti vanenge vachingosverera sverera pamba ivavo ndo vanonetsa handiti ana musiyadza sikwa asi hazvina musvasva handiti isi tiri kuti vakomana vakomana vekuhealth handiti vachange vachifanira kupinda vachiona kuti zvii zvingaitwa Kuti vanhu vagare mune zvakanaka, vakomana uku kumapurisa uku paitwa mhosva vachisunga, uye kana munhu akapara mhosva anosungwa, unosungika, ende kana wasungwa unozoona kuti hai dai ndagara ndiri pakanaka. Ndo zvatinoita saka izvi tiri kufamba tichiona kuti ndapi makesi every province tichisunga chishwe tichisunga chishwe kuti zviderere. anozondotaura haisi nyore kungogara wakapfugada kungogara uri pasi pomumvuri iwoyo apa hazvisi nyore handiwa zvo zvandotaura eh, so you, you also find kuti even though tine maproblems akaita kunge covid-19 tine Ko mamwe maproblems ari kuitikawo futi munharaunda dzedu pana mufundisi vari kufamba vachitaura nyaya yekuti hurumende yazodai hurumende yazodai mufundisi shingi ndamuona ndamuona mukomana uyu iyi ndamuona tatinaye taitombogara pamwe chete iyi handinoona zvandakambotaura nyaya yezvoto handiti kuti zvoto zvina mazera handiti pane zera rokuti ukananavira handiti unozvidzinga uno Woga handiti ivo paya pavari handiti vakatanga kungovomoka vachingovomoka vachingovomoka pasina wakateerera ndokuwedzera kuvomoka pasina wateerera makatanga muchiti kutaura handiti yawanga uchataura yaiya kuti vandigara vari unoona kuti vanenge vakambunyikidzwa pamwe kumusoro kuno handiti dzinenge dzisisiri pamwe chete navatenzi Idzo vatenzi vagere dziri kuzvimhanyira, vatenzi vagere dziri kuzvimhanyira, vatenzi vagere dziri kuzvimhanyira. Handiti dai vavuya tagara pasi sazoroka hani taimbogara tose vovuya totaura nyaya idzi togadzira nyaya dzenyika yedu yezimbabwe munhu wajehovha uya munhu anohwisisa kubatana norudo sekubatana kwakaita musangano wedu handiti huya hausati wambowa kumwashuka mwashuka handiti ivo vatouya vandovavuya nokumwashuka eh, asi kana tichagara navo pasi toona kuti zviri zvoga here kana kuri kumwashuka kwekuti haibodo vatenzi vari pano dzatiza handiti hai e vamoyo torai mukomana minde naye mundomubatsira handiti e mukwanda ubatsirwa mukomana nekuti ndo zvatakagarira kuti vanhu vabatsirike vanhu vakagara mudzimba vasa Ita zvisiri pamutemo uye ukavhuna mutemo tinokusunga, ukavhuna murawo tokusunga. Handiti tinowanzotaura eh, iye zve tikakuona uchifamba pasa vanhu uchifamba tokuti haiwa bvapo uyapa handiti tikakuona usina chisekete chako handiti ka e izvozvo unotokubata futi chisekete chodiwa nguva dzose handiti e senge iwe chako hauna ndari kuvona handiti nonga wabvisaka aiwa zvakanaka asi unogara padhuze kuti tichivone kuti chiri peri handiti Very good. Eh. Hai uyo musamhlira. Eh, kana paine zvine zvanetsa riri denda. Handiti torigadzira. Asi nyaya dzake takati avuyi kugara pasi totaura. Agare pasi totaura. Tichivaka nyika yedu. Nyika yeZimbabwe. Tikapuwa naJehova. Ah, ndizvo. Saka manje maybe to avoid these problems ari kuitika mudzimba umu nekuda kwemaeffects ecovid whats maybe your final word to the people out there vanhu vanofanira kuziva kuti denda ravuya handiti nderasatani asi isi tiri pajehovha handiti ticharikunda izvi tiri kurikunda handiti vanhu ngavagare vakamira vakamira nesu vachiteera mapolisi nemitemo yenyika handiti zvinobuda zvakanaka e vachirya vachitenga chikafu vachirya vachitenga chikafu vachirya asi karashika ukatengesa mari ukatengesa peturu tikakubata unosungwa unotsva handiti ei hai ei very good